تا ساڵی هەزار و نۆ سەد و هەژدە لەهجەی کرمانجی لەهجەی سەرەکی بوو لە سەراسەری کوردستاندا. هەوەڵ ڕۆژنامە بە کرمانجی بوو، کوردستان هەزار و هەشت سەد و نەوەد و هەشت، هەوەڵ کتێب بە کرمانجی بوو، ئەلفبای کرمانجی، هەزار و نۆ سەد و نۆ، خەلیل خەیاڵی مۆتکی بڵاوی کردەوە.

ڕۆژنامەی ڕێیا تازە بڵاوبۆوە کە تا ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و یەک کە لە کوردستانی عێراق هەلێک هەڵکەوت کوردستانی نوێ و خەبات ئورگانی دوو حیزبەکان ڕۆژانە بڵاوبێتەوە ڕۆژنامەی ڕێیا تازە تا ئەو زەمانی کۆنترین ڕۆژنامەی کوردی بوو کە هەر هەفتە سێ سێ جار بڵاو دەبۆوە زۆر جار لە چا زۆرتر لە چوار لاپەرە دابوو بەڵام جارێ وابوو زیاتر لە چوار لاپەرەش بوو لە گشت ڕۆژنامەی تری کوردی زۆرتر دەوامی بوو دەورێکی گرنگی بوو لە کۆت کردنی زمانی لەهجەی کرمانجی بەڵام ڕادیۆ ئێرەوانیش دەورێکی یەکجار گرنگی گێڕاوە شەڕێکی زۆر گەورە ساز بوو لەسەر ڕادیۆ ئێرەوان نیو ساعەت بەرنامەی بوو بە کرمانجی دەوڵەتی ئەمریکا و ئینگلیس و فەرانسە و ئێران و تورکیە و عێراق و تای ئەوانە لەسەر ئەو نیو سات بەرنامەی بە لەهجەی کرمانجی شەران بۆ کوردی دە چارچوفەیا خەباتا لە سەر زمێن دە حەسەنپوور دبێژە، پسپۆرێن کو لە سەر زاراڤەیا سۆرانی خەبتین شاشتییێن مەزن کرن. پێڤاژۆیا پاک کرنا زاراڤەیا سۆرانی ژ گۆتنێن بیانی و بە تایبەت ژە عەرەبی و فارسی کارەساتێن مەزن بسەر سۆرانی دە ئانین. من پێم وایە زۆر خراپ لەن پرۆبلە یانی کێشەی زمانی کوردان باش تێنەگەیشتن و نەک ئەوەی کە باش تێنەگەیشتن وا تێگەیشتن کە زمانەکەی کڵۆڵ کرد زۆربەی ڕۆشنبیری کورد پێیان وابوو کە کێشەی زمانی کوردی کێشەی خۆماڵی و بێگانەیە. ئەوەی کە ئەلفوبێیەکە خۆماڵێ یا بێگانەیە، عەرەبێ یا کوردێ، ئەوەی کە وشەکان کوردین یا بێگانەن. هێنایان کێشەکەیان ئاوا دەکرد. بەڵام ئەوە کێشە نەبوو، کێشە ئەوە بوو کە زمانی کوردی دوا کەوتووە لە زمانە ئورووپایەکان. ئێستا پێوەندی هەیە لەگەڵ زمانە ئورووپایەکان. زمانی کوردی و کۆمەڵگەی کورد لەگەڵ مۆدێرنیتەی سەرمایەداری، تەنانەت لەگەڵ مۆدێرنیتەی سۆسیالیستی، لە کێشەدایە. هەر زمانێکی زیندوو ئەگەر وشە نەخوازێ لە زمانێکی دی، دەکرێ بڵێین زۆر زمانێکی زیندوو نییە. زمانی زیندوو یانی زمانێکی کە پێوەندی لەگەڵ زمانەکانی دی هەیە و وشە دەخوازێ و وشە دەدا. لە کوردستانی عێراقی هاتن ئەو وشانەی کە لە عەرەبیک وشەی خوازراوی عەرەبیک فارسی و تورکیان وەلانا بەڵام زۆرتر وشەی خوازراوی عەرەبیان وەلانا چۆن عەرەبیان بە دوشمن دادەنا چون دەوڵەتەکە دەوڵەتەکی عەرەبی بوو فارسی کە پێیان بوو بە رەچەڵەک لەگەڵ کورد یەکن ئاریایین کەمتر بەرەنگاری زمانی فارسی دەبوون تورکیش تا رادەیەک بەرەنگاری دەبوون. و بەو سیاسەتە من پێم وایە ئەوە ئەوە لە هەر شتێکی کە کردان خراپتر بوو زمانی کوردان تەواو کۆڵەوار کرد لێکۆڵینەوەیە کە جەماڵ جەلال عەبدوڵڵا کردوێتی تێزی دکترایەتی لەو لێکۆڵینەوەدا دەرکەوت لە ساڵی 1924 تا 39

یەعنی تەواو کەم بۆوە یەعنی زمانەکە زۆر پەتی کرا تا ساڵی هەزار و نۆ سەد و پەنجا و هەشت لە هەزار و نۆ سەد و پەنجا و هەشت تا حەفتا و سێ وشەی خوازراو بوو بە چوار نوختە چوار دەرسە لە سەددا یەعنی چوار مومەیز چوار دەرسە لە سەدا چوار چوار و نیو دەرسە یانی زمانەکەی لێ زۆر یەکجار پەتی کرا. پێواژۆیا لاتین گرنا نڤیسێ لە باشوورێ کوردستانێ بسەر نەکەت، لێ زمانزانێن کورد چەن تیپ ژە ئەلفەبێێ ئاڤدن. لە ئەلفوبێ را جارێ باسی وەی بکەم، دەستیان کرد بەوەی کە بیکەن بە لاتین، بەڵام لە حکوومەتی عەرەبی عێراق دا نەدەکرا. ئەوەڵێ دەوڵەتی ئینگلیز بەرنامەی هەبوو بیکاتە لاتین، بەڵام زۆر زوو لەوەی لایان دا و هەر ئەلفبێ عەرەبی ماوە بەڵام ڕۆشنبیری کورد ئیمکانی وەی هەبوو تا ڕادەیەک کە چاکسازی ئەلفوبێی عەرەبی بکا ئەو پرۆسەیەی کە لە سوننەتی فقه اللغە دا پێیان دەکوت ئیعراب بە حروف ئەو کارەیان کرد ئەو حەرفانەی کە پێیان وابوو عەرەبی بوو وەک صاد و ضاد و ئەوانە ئەوانەیان لابرد هەموویان کردەوە بە ئەو حەرفەی کە پێیان وابوو کوردیە لەو ساڵانی ڕابڕدوودا تەنانەت ڕیزی ئەلفوبێی کوردیش دەگۆڕن. ئێوە فکری لێ بکەنەوە لە سوێد بیانەوێ ڕیزی ئەلفوبێی کور سوێدی بگۆڕن، حەرفێکی بێنە ئەولاتر، بیبەنە سەرێ و خوارێ. کوللەن نەزمی ئەو کۆمەڵگەی سوێد تێک دەچێ، چون گشت شتێک لە سەر ئەساسی ڕیزی ئەلفوبێیە. بەڵام لە کۆمەڵی کوردەواریدا پێ گرینگ نین ئەوانە، کۆمەڵێکی دواکەوتووە بە کەیفی خۆر وەرە بیگۆڕێ. چەن کەس لە فەرهەنگەکاندا گۆڕیوانە. هیچ چیژ نەقەوماوە جا تەنانەت دەنگەکانیشان دەوێست پەتی بکەن و کردان حرف دەنگی ح دەنگی ئە دەنگی ق دەنگی غ ئەوانە دەیانکول ئەوانە بێگانە و عەرەبین دەبێ وەلایان بنێی بەڵام زمانی کوردی پڕە لەو دەنگانە ئەدەبیاتی کلاسیک کوردی پڕە لەو دەنگانە هەژاری شاعیر لە بەربەرەکارنی کردنی ئەو بۆچوونەی کوتبووی ئەوانەی کە دەیانکوت قێ دەنگەکە و حەرفەکەی عەرەبێ و دەبێ فڕێی بدەی کوتبووی قوڕقوڕەچکەت بگرم وەک قشقەڵە و قڕ قڕت کەم شتێکی ئاوای کوتبوو. د دەما ک کوردێن سۆڤیەت بەرێ خۆ ددانە دەولەمەند کرنا ناڤەرۆکا گۆتنێ، کوردێن باشوور خۆ مژوولی فۆرما گۆتنێ کربوون و گۆتنێن نوو درس دکرن. ئەمیر حەسەنپوور نموونەیان ji بال گۆڕان تینێ. ئەوەش پێتان وا نەبێ تەنیا بیرو بۆچوونی منە، من تا هەفتەیەک لەوەی پێش نەمدەزانی کە دەمزانی گۆرانی شاعیریش وا فکر دەکاتەوە بەڵام بەڵگەیەکی وام نەبوو هەر لە نووسینەکانی را دەمزانی هەفتەیەک لەوەی پێش بە هەڵکەوت لە کتێبخانەی ئەرزان بۆم ئەو کتێبەم دیتەوە ئەوم نەدیبووە من لە پێشدا ئەوە بەرهەمی پەخشانی گۆرانە. بزانین گۆران لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست لە ڕۆژنامەی ئازادی ژمارەی پەنجا، تشرینی یەکەمی هەزار و نۆ سەد و شەست چی نووسیوە؟ خۆپاراستن لە بەکارهێنانی وشەی بێگانە بەرەو ئەوەی بردووین کە هێزی دەربڕینمان یەنی تەعبیرمان لە چوارچێوەیەکی تەسکە قەتیس بمێنێ. دوایە کەمێک لە خوارتر باسی کورمانجی لە سوریە و لە سۆڤێتستان دەکات. کە دەڵێ سۆڤیەت مەنزوری کرمانجی یەکێتی سۆڤیەتە، کە دەڵێ سوریە مەنزور کورمانجی سوریەیە تا ئەو ڕادەیەی کە دەکار دەهێندرا لە نووسیندا. دەڵێ بە تایبەتی سۆڤێتییەکان، مەنزوری کرمانجی سۆڤیەتە، ڕێگایەکیان گرتووە بۆ گەشە و پێشخستنی زمان و وێژە بە تەواوی بە پێچەوانەی هی ئێمەیە. ئەوانە بایەخی زۆریان بە پێشخستنی بیر و ناوەڕۆک داوە بە مەحتەوا. لە باتی بایەخدان بە بە بژاری زمان لە وشەی بێگانە. من سێ وشە دێنم دەڵێم کە لە فارسیدا هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا لێک نزیکن بەڵام جیاوازن. یەکیان قاعیدەیە. کە بە ئینگلیسی دەبێتە ڕوول، یەکیان موقەڕەرات، بە ئینگلیسی دەبێتە ڕێگیولەیشن، یەکیان قانوون، بە ئینگلیسی دەبێتە ڵۆ. لە هەواڵێکم پرسی بە سوێدی چی دەبێ کوتی، قاعیدە دەبێتە ڕێگڵ، موقەڕەرات دەبێتە ڕێگلێرینگ، قانون دەبێتە لاک هەر ئەو لای کورد فارس ئینگلیسێ قائیدە مقەرەرات قانون هەر سێکی دیارە عەرەبێ فارسی ئەوەی لە عەرەبی وەرگرتوە با بزانین فەرهەنگی گیرفانی ئینگلیسی کوردی جاف چی کردوە لەوەی هەر سێکی داناوە بە یاسا یاساش لە زمانی مەغولی وەرگیراوە فەرهەنگی جاف قبوڵی ناکا کە قانون وەک کوردی دابنێ یاسای دادەنێ کە مەغولی بۆچی یاسای مەغولی لە قانونی عەرەبی باشترە ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست تا هەزار و نۆ سەد و هەشتا و پێنج یانی لە ماوەی شەست و پێنج ساڵدا هەزار و نۆ سەد و بیست تا هەشتا و پێنج لە کوردستانی عێراق نۆ سەد و هەژدە کتێب بڵاو بۆتەوە کە زۆربەیان سۆرانی بوون نۆ سەد و هەژدە تەقریبەن هەر لەو ساڵانەدا، هەزار و نۆ سەد و بیست و یەک تا هەزار و نۆ سەد و هەشتا، یەنی لە ماوەی پەنجا و نۆ ساڵدا، لە یەکێتیی سۆڤیەت زۆرتر لە هەرمەنستانە سێ سەد و حەفتا و حەوت کتێب بڵاو بۆتەوە. ئەگەر ژومارەی کتێب، هەر کتێب بۆ هەزار کەس، یەنی ژومارەی کتێبەکان دابەش بکەین بەسەر نفوسی، جەمعیەتی، کوردەکان لە کوردستانی عێراقێ لەو ماوەیەیدا کە باسم کرد هەزار و نۆ سەد و بیست تا هەشتا و پێنج لە کوردستانی عێراق دوو نوختە یەک دەرسەد لە سەدا کتێب چاپ بووە لە سۆڤێتستان شەش نوختە چوار دەرسەد یەنی شەش لە چۆ و دوو لە چۆ. لە گۆر حەسەنپوور، سۆرانی و کورمانجی دە ئیمکان و ناڤەرۆکا خۆ دا یەک ژ یەکەێ نە باشترە و نە ژی لاوازترە. من دەڵێم وا نیە. سۆرانی و کرمانجی لە یەک ڕادە دان. سۆرانی لە ئاسمان نیە. نە سۆرانی نە کرمانجی نەیانتوانیەوە بەرەنگاری مۆدێرنیتە بن، دنیای مۆدێرن. و هەروەها پێم وایە بە گەورەدانان و بە پێشکەوتوودانانی سۆرانی و بە دواکەوتوودانانی کرمانجی لە باری سیاسییەوە سیاسەتێکی شۆڤێنیستییە. مەنزوور لە سیاسەتی شۆڤێنیستی هەر ئەوەیە کە بە گەورەدانانی لەهجەی سۆرانی و بە دواکەوتوودانانی کرمانجی. ئەو بوچونا کوتبێژە بلە زاراڤەێگ سەرەکە بە و زاراڤەێ دن ژێرە ببێ پاڵپشت ئەمیر حەسەنپوور وەکە بوچوونەکە شاش ددەناسین. سۆرانی خوازان لە ساڵانی رابردوودا کوتویانە کرمانجی زۆربەی خەڵکی کوردستانی عێراق بە سۆرانی قسە دەکەن و ئەوە دەبێت ببێتە زمانی ڕەسمی و زمانی ستاندارد و کرمانجیش ناڵێن نابێت قسەی پێ بکرێت، دەڵێن کرمانجی بۆ ژیانی ڕۆژانەی ماڵ و بازاڕ و مەزرا و ئەوە باشە و هەروەها کرمانجی دەبێت وشەکانی کۆ بکرێتەوە بۆ یەکێک کرمانجی پێ دەوڵەمەند، سۆرانی پێ دەوڵەمەند بکرێت. لە ئێراندا کورد لەهجەی کوردی گوویشی کوردی لەهجەی فارسێ و هیچ ئیرادێکی نیە با لە قسە کردندا خەڵک دەکاری بێنن لەهجەی ماڵێیە ئەوە ناڕۆشنبیری کردنی زمانی کوردی بوو کە سیاسەتی دەوڵەتی شای دووەم بوو شای ئەوەڵ کە ئەسڵەن ڕێگای نەدەرا قسەشی پێ بکرێ. یەنی زمانی کوردی زمانی زانست و کاری فکری نەبوو، بەداخەوە رۆشنبیری ناسیونالیستی کورد تەواو ئەو کارەیان کرد کە دەوڵەتی ئێران دەیویست بیکا. هەتا زمان سیاسەتی زمانی دیمۆکراتیزەتر بێ ئیمکانی یەکگرتنی گەلان ئیمکانی یەکگرتنی چینی کرێکار ئیمکانی یەکگرتنی زەحمەتکێشان زیاتر دەبێت هەتا زۆرتر بڵێی نەتەوە یەنی یەک زمان یەک وڵات یەک لەهجە زۆرتر دووبەرەکی و سەد بەیەکی دروست دەبێت ڕێگا دێمۆکراتیزە کردنە. کاک ئەمیر باسەکەی بەوە دەست پێکرد کوتی کە من دووشت لە یەک جیا کەمەوە یەکیان سۆرانی ئاخێوە و یەکێکی سۆرانی خوازە سۆرانی ئاخێ وتی مەبەست ئەو کەسانەیە وەکو خۆی و وەکو منیش کە بە زمانی سۆرانی قساکەن سۆرانی خواز ئەوانن کە پێیان وایە زمانی سۆرانی ئەرجەحیەتی هەیە بەسەر زمانی کرمانجیە و کرمانجیەکانیش کەسێک وتویەتی کە بچن بۆ ئەوە پێشکەون سۆرانی فێربن کاگەمیر باسێکی مێژووی زۆر چرو پڕی کرد لەسەر ئەوەی کە یەکەمین کتێبی کوردی کرمانجی بووە ئەگەر کورمانجی و سۆرانی بە یەکەوە هەڵسەنگێنی یەکەمین ڕۆژنامە کرمانجی بووە یەکەم گۆرانیە کە بە قەوان بڵاو بووەتەوە کرمانجی بووە یەکەم فەرهەنگی کوردی بڵاو بووەتەوە کرمانجی بووە و ئەم یەکەم یەکەمەکانی هەموو ڕیزکرد هەتا ساڵەکانی هەزار و نۆ سەد و بیست بە تایبەت هەتا هەزار و نۆ سەد و هەژدە و نیشانی دا پێش ڕووخانی حکوومەتی ئیمپراتوری عوسمانی و پێش دابەشبوونی دووەمی کوردستان لە ڕاستیدا زمانی کورمانجی دەسەڵاتێکی باڵای بووە بەڵام دوای ئەوە وەزعەکە وردە وردە تێک چووە. و بەراوردێکیشی کرد لە بڵاوبوونەوەی کتێبە کە لە هەزار و نۆ سەد و بیست ەوە هەتا هەزار و نۆ سەد و هەشتا و پێنج کە ئەکاتە شەست و پێنج ساڵ لە کوردستانی عێراق لە باشووری کوردستان نزیکەی نۆ سەد کتێب بڵاوبووەتەوە بەڵام ژمارەیەکی کەم کورد کە لە سۆڤیەت بوون وەختی خۆی هەر لەو ماوەیەدا یا کەمتریش لە 1920 تا 1970 نزیکەی 300 و چەند کتێبیان بڵاو کردەوە. و وتی، ئەگەر ئەم ئامارە ئاوا چاوی لێ بکەین، بۆ هەر هەزار کوردێک دایبنێین چەند کتێب بڵاوبووەتەوە، لە کوردستانی عێراق بۆ هەزار کورد دوو کتێب بڵاوبووەتەوە، لە سۆڤیەت وەختی خۆی بۆ هەزار کورد شەش کتێب بڵاوبووەتەوە. جگە لەوە پێی وابوو کە مەسئەلەی زمان مەسئەلەی دیموکراسییە و ئەم مەسەلەی دیموکراسی ئەبێ لەبەرچاو بگیرێ، و بە بۆچوونی من ڕەخنەیەکی بوو لە باشووری باشووری کوردستان کە نابێ کارێکی وا بکەن ئێستا کە دەسەڵاتێکی سیاسی لە کوردستانی عێراق هەیە کارێکی وا بکەن کە زمانی سۆرانی زاڵ بکەن بەسەر کرمانجیەکانە ووتی ئەمە ئەمان با بەرەو شوونیزمێک ئەمە لە دیموکراسی دوورمانەکاتەوە منداڵی بادینانیش مافی خۆیەتی کە بە زمانی بادینی بخوێنێ و ئەوە هەڵەیە ئەگەر بڵێ قەیناکە بادینیەکان با لە ماڵ خۆیانەوە لە ناو خۆیانە بە بادینی قسە بکەن بەڵام خوێندن و هەموو شتێکی ڕسمی بە سۆرانی بێ جا هاتە سەر ئەوەی کەکوتی ئەوانەی کە ئەڵێن سۆرانی زۆر لە سەرەوەی و کرمانجی زۆر لە خوارەوەیە وتی ناوە ژوانە و نیشانی دا کە هەردووکی پێش کەوتووە بە بڕوای من سەرنجێکی زۆر زۆر لە جێگای خۆی بوو کاگەمیر ئەویش ئەڵێ ئێمە

بادینیش لە باشووری کوردستان و کرمانجیش لە بەشەکانی تر بتوانن بە ئازادی خۆیان دەرببڕن ئەوە زۆر باشە بێ بۆیە لەسەر فەرهەنگەکانیش وەک ئەرزم کردین لەسەر فەرهەنگی ئازادی ئینگلیسی کوردی و فەرهەنگەکەی زانکۆی کوردستانیش هەر ڕخنەی ئەوە بوو کە بۆ چەندین وشە کە عەربین یا فارسین هەر تەنیا یەک وشەی کوردیان داناوە کوتێمەش خراپە. وە لە بۆ مەسەلە بۆ نمونە ئێمە لە مەسەلەی دادگاکانە تووشی کێشە ئەبین کە بۆ بۆ جرم و مجازات و نازانم چەندین شتی تری باسکروتی بۆ هەمویان یەک وشەیان داناوە ئەویش وتەی وشەی تاوانە کە ئەمە خراپە ئەمە کۆمەک ناکە بە دەوڵەمەندکردنی زمانەکە.